Инде җәмәгать Рамазан айы үтеп бара. Инде Рамазан айының яртысы тәмамланды дисәк тә була. Һәм икенче яртысы да шулай бик тиз узачак. Шуңа күрә инде шушы айның кадерен белеп, гамәл гыйбадәтләребезне туктатмыйк. Киресенчә, гамәл-гыйбадәтләребезне арттырып, әй, изгелекләр кылып, гөнаһлардан ерак булып, шушы Рамазан аен үткәрик, хөрмәт җәмәгать. Бүген инде җомга хөтбәсендә мин Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның бер кудси хадисе хакында сөйләп үтәсе килә. Ошбу кудси хадистә Аллаһ субхану ва тәала үзенең мәхәббәтенә ничек ирешергә кирәклеген өйрәтә. Шуңа күрә инде бу хадис бик олуг һәм бик мөһимдер.

ярата башлый. Һәм моның җимешләре, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безне ярата икән, моның җимешләре бар. Фәизә әхбәттуху кунту самаху ләзи ясмау би. Әгәр дә мин аны ярата башласам, мин үземнең колымны яратсам, мин аның ишетә торган колагы булачакмын.

Вә лә ин истәгазәни лә угизәннәһ, Әгәр дә ул миннән ярдәм сорап сыгына икән, мин аңа сыгынучы булырмын, ягъни мин аңа шушы сыгыну бирермен, ди, ягъни Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә үзе ярдәм итермен, ди, булышырмын, дип бәян итә. Ошбу хадис Бухаридә китерелә торган сахих хадис. Һәм шушы хадис хакында берничә сүз әйтеп үтәсе килә, аңлатып китәсе килә. Беренчедән, Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә, "Мән гада ли валиен факат азантуху бил хар". Кем минем валиемә каршы дошманлаша икән, әй, валиемә каршы көрәшә икән, мин аңа гаскәр җибәрәмен. Ул кешегә каршы гаскәр җибәрәмен. Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә үзенең валисенә дошманлашкан кешегә сугыш игълан итә, хөрмәт җәмәгать. Аллаһ Субхана ва Тәгалә каршы кем тора ала? Аллаһ Тәгаләгә каршы кем сугыша ала?

Һәм аларга кайгы да килмәс. Шулар кайсылары иман китерделәр һәм тәкъва булдылар ди. Димәк, Алла субхана ва тәгаләнең әүлияләре ул шундый мусламаннардыр, кайсылары Раббылары Аллаһ субхана ва тәгаләгә иман китерәләр, хакыйкый иман белән һәм тәкъва булалар. Тәкъва дигән сүз инде ул Аллаһ Тәгалә тыйган нәрсәләрдән тыелу, Һәм Аллаһ белән үзең арасында пәрдә кую, гөнаһларны эшләмәй торган иттерелеп. Яни гөнаһлардан ерак буласың. Чөнки син беләсең, шушы гөнаһ эшләсәң, син Раббың Аллаһ Тәгаләдән ерагаясың. Яни Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең вәлисе ул һәрбер мөмин мусульман булырга мөмкин. Әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләгә иман китерә икән, һәм аның тәкъва бәндәләреннән була икән, димәк ул Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең әүлияләреннән була. Һәм андый кешегә курку да булмас, Һәм кайгы да булмас дип Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә бәян итә. Һәм Аллаһ субхана ва тәгалә менә шушындый кешеләргә каршы чыккан бәндәләргә, ә шушындый Аллаһ Тәгаләнең сөекле, Аллаһ Тәгалә сөя торган бәндәләргә каршы килгән кешеләргә үзе сугыш игълан итә. Үземнең гаскәрләремне җибәрәм ди. Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгаләнең көче, кодрәте чиксез хөрмәт җәмәгать. Ул аның вәлиләренә каршы көрәшкән кешеләргә авыру җибәреп, әйе, яисә башка нәрсә җибәреп, аларны һәлак итәргә кодрәтледер. Шуңа күрә һәрбер мөмин мусульман куркырга тиеш. Әйе, икенче бер мөмин мусульманга начарлык кылудан. Бәлки ул Аллаһ Тәгаләнең әүлиясыдыр. Бәлки ул Аллаһ Тәгаләнең сөекле колыдыр. Шуңа күрә аның турында гайбәт сөйләү, аңа начарлык эшләү, аңа начарлык кылу Һәрбер мөэмин мөселман моннан куркырга тиеш, чөнки Алла сакласын, Алла субхана ва тәала аңа начарлык кылган сәбәпле, әйе, сиңа үзенең гаскәрен җибәрергә мөмкин. Шуңа күрә һәрбер мөэмин мөселман икенче мөэмин мөселманны рәнҗетүдән, кыерсытудан, золым кылудан куркырга тиеш хөрмәт җәмәгать. Шулай ук ошбу хадистан аңлашылганча, Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгалә каршында иң сөекле булган гамәлләр ул Аллаһ Тәгалә фарыз кылган гамәлләр. Чөнки кеше фарыз гамәлләрен башкара икән, ул менә шушы гамәлләре белән Аллаһ Тәгаләгә якыная. Һәм Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә якыная торган иң олуг нәрсәләр ул нәкъ менә Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә фарыз кылган нәрсәләр. Фарыз кылган нәрсәләр нәфилләргә караганда хәерлерәк. Димәк, әгәр дә ике рикгать фарыз намазы мисал өчен 100 рикгать нәфил намазына караганда хәерлерәк. Бер көн нәфил фарыз уразасы мисал өчен. Ничә көн нәфил уразасыннан хәерлерәк? Хәтта инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисларында китерелгәнчә, әгәр дә кеше Рамазан аенда бер көн уразаны калдыра икән, гозерсез, сәбәпсез, ул аны каза кылган вакытта ел буе ураза тотса да, хәтта гомер буе ураза тотса да, кире кайтара алмаячак. Бер көн уразаны гына. Шуңа күрә инде Раббыбыз Алла субхану ва тәгалә фарыз кылган нәрсәне Һәрбер мөэмин мөселман башкарырга һәм үтәргә тиештер. Шушы нәрсәләрне, Аллаһ Тәгаләнең фарызларын үтәп, кеше Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә якыная башлый. Һәм ул якынаюдан туктамый, әгәр дә ул фарыз гамәлләр белән бер рәттән нәфил гамәлләре дә башкара икән. Нәфил гамәлләре белән ул Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгаләгә тагы да якыная башлый. Ягъни фарыз намазларын кешенең өстәвенә әле нәфил намазлар да укый. Фарыз уразасын тотам, мисал өчен, шуның өстәвенә әле нәпил уразаларын да тотам. Фарыз үз өстендә булган зәкәт бурычын, зәкәт садакасын бирә, аның өстенә әле нәпил садакалардан бирә. Әйе. Фарыз хаҗын үтәгәннән соң әле тагын нәфил, әйе, үз өстеннән тагын башка шу э, икенче тапкыр мисал өчен хаҗга барып, яисә гомрәгә барып, шушындый гамәлләр. Ягъни фарыз гамәлләреннән тыш әле тагын нәфил гамәлләр кыла икән, мөмин мусульман

Ул аның ишетә торган колагы була. Ягъни ул, Раббысы Аллаһ Субхана ва Тәгалә андый кешегә бары тик хәерле нәрсәләрне генә ишеттерә. Бары тик яхшы нәрсәләрне генә ишеттерә. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә аны гөнаһлы сүзләрдән, гөнаһлы нәрсәләр ишетүдән ерагайта, үзе үк сәбәпләрен кыла. Һәм ул аның күрә торган күзе була, ягъни ул бары тик хәләл нәрсәләрне генә күрә торган була. Һәм Аллаһ Субхана уә Тәгалә Үзе аңа тәүфикъ бирә, хәрам нәрсәләрдән читләшергә, хәрам нәрсәләргә карамаска Раббысы Аллаһ Субхана уә Тәгалә Үзе җиңеллек бирә һәм Үзе ярдәм итә торган. Һәм Аның кулы булачакмы дигән сүз, ягъни ул бары тик үзенең куллары белән Аллаһ Тәгалә сөя торган нәрсәләрне генә эшли торган була. Чөнки Раббысы Аллаһ Субхана уә Тәгалә аны ярату сәбәпле аңа тәүфикъ бирә һәм ул кеше Аллаһ Тәгалә сөя торган гамәлләрне генә эшли башлый. Һәм аның йөри торган аяклары булырмын дигән сүзе, ул бары тик Алла субхана ва тәгалә ярата торган һәм сөя торган урыннарга гына барачак, ә шундый җирләрдә генә йөрәчәк, чөнки Раббысы Алла субхана ва тәгалә аңа тауфик бирәчәк, ул шушындый урыннарга йөрсен дип. Һәм ул кеше харам булган җирләрдән ерак булачак, чөнки Раббысы Алла субхана ва тәгалә аңа үзе үк сәбәп бирәчәк, шушы ерак, Аллаһ тәгалә яратмый торган нәрсәләрдән ерак булырга. Һәм ул гына да түгел, хөрмәтле җәмәгать. Әгәр дә ул миннән берәр нәрсә сораса, мин аның соравына җавап бирәмен. Әгәр дә ул миннән ярдәм сорап, миңа мөрәҗәгать итә икән, миңа сыгына икән, әйе, ул миндә сыгыну табыр. Раббыбыз Аллаһ субхану ва тааля үзе вәгъдә итә. Әйе, аның сөйгән бәндәләренең дугаларына җавап бирә. Һәм пәйгамбәрләр кыссаларын караса, хөрмәтле җәмәгать, без чынлап та Раббыбыз Аллаһ субхану ва тааляның Ничек? Үзенең әүлияләренә, ягъни пәйгамбәрләренә ничек дога догаларына җавап биргәнлек. Мисал өчен Әйюб алейхиссалам. Дога кылып, Раббысы Алла тәгаләгә мөрәҗәгать иткән вакытта. Ничә ел, ай, кайбер тәфсирләрдә китерелә, 18 ел урын өстендә ята. Тәннәре кортлап чөреп, ай, сосы ис аңкып, бөтен туганнары, якыннары калдырып китә. Бар тик хатыны гына янында кала. Һәм шушы пәйгамбәр 18 ел, әй шушындый авырган, чирләгән вакытта Раббысы Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итә. Аллаһ Субхану ва Тәгаләгә мөрәҗәгать итә. И Раббым, әй миңа начарлык килде. Әй минем тәнемә шушындый начарлык килде. Ә син иң рәхимлеләрнең рәхимлесе. Әле дога гына кылу түгел бит, ул доганы белә кылу да. Белә торып кылу. Ничек, ни рәвешле, ни рәвешле Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итергә кирәклеген белеп, ягъни берәү кеше Аллаһ сакласын, шуның кадәр урын өстендә ята икән. Ул бит Аллаһ Тәгаләне сүгергә мөмкин, тәкъдирне сүгергә мөмкин. Ул менә шушындый хәлдә 18 ел яткан, ләкин шундый сүзләрдән соң да әле шундый хәлдән соң да әле ул Аллаһ Тәгаләгә нәрсә ди? Син иң рәхимлеләрнең рәхимлесе ди. Яни синнән дә рәхимле бәндә юк. 18 ел урын өстендә ята. Аллаһ Тәгаләнең иң рәхимлесе дип әйтә. Һәм Аллаһ субхана ва тәгалә аның догасына җавап бирә. Үзе үк дәвасын дәвасын бирә. Һәм әйе, шушы пәйгамбәр шифа таба хөрмәт җәмәгать. Әйе, бу тагын бер кат күрсәтә, ул бит инде 18 ел үткәч кенә мисал өчен, әле бәлки күбрәктер дә аны тәфсирләрдә төрлечә китерелә. Ул бит бер шушы вакытта гына дога кылмаган, ничә ел дога кылып, әйе. Раббысы Аллаһ Тәгалә аңа шушындый сихәт бирә, сәламәтлек бирә.

Бер әмеренә җиңелчә кара. Китнең, кит балыгының эчендә кала. Һәм шушындый хәлдә дә, и Раббым, мин үземнең нәфсемә золым кылдым. Үземнең нәфсемә золым кылдым. Һәм синнән башка гыйбадәткә лаеклы булган һичбер илаһ юк. И Раббым, мине шушы нәрсәдән коткар дип әйтә. Шушындый авырлыктан, шушындый бәладән, шушы нәрсәдән чыгар мине коткар дип. Яни нинди кеше сорый хөрмәт җәмәгать? Пәйгамбәр. Нинди халәттә сорый? Диңгез астында. Кит балыгының эчендә, балык эчендә. Балыгының ашказаны эчендә. Монда ничек чыгып качу булсын? Әйе. Кая китү булсын монда? Ләкин өметен өзми. Өметен өзми. Һәм Раббысы Аллаһ субханаһу ва тааля аны чыгара. Ярдәм итә, догасына җавап бирә. Әйе. Диңгез караңгылыгыннан, диңгез төбеннән Балыкның эченнән, ягъни берничек тә чыгып качарга мөмкин булмаган урыннан Раббысы Аллаһ субхана ва тәгалә аңа чыгу бирә, азат итә. Шуңа күрә инде Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең мәрхәмәте киң. Шулай ук Раббыбыз Аллаһ Тәгалә мисал өчен Закария пәйгамбәрнең дугасын ничек кабул итә? Ничә яшькә, 80 яшьтән дә олырак була хөрмәтле җәмәгать. Балалар балалар булмый, балалар булмый. Һәм Раббысы Аллаһ субхана ва тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, Аллаһ Тәгаләдән бала бирүне сорый. Карт булган кеше, үзе дә карт, э, хатыны да бала таба алмый торган. Ләкин өметен өзми хөрмәт җәмәгать. Кулларын күтәреп, Раббысы Аллаһ субхана ва тәгаләдән сорый. И Раббым, бир миңа нәселне. Миннән соң булсын нәселем. Аллаһ субхана ва тәгалә матур сүзләр белән мөрәҗәгать итә. Син ризыкландыручы, син бирүче дип. Һәм Раббысы Аллаһ субхану ва тәгалә аны шатландыра, синең балаң булачак дип. Һәм Раббыбыз Аллаһ субхану ва тәгалә аңа балалар бүләк итә. Ягъни күрәсез мөхәммәд җәмәгать. Инде өмете киселгән, киселеп беткән кебек тоелган вакытларда да Раббыбыз Аллаһ субхану ва тәгалә үзенең сөекле бәндәләренә, догаларына җавап бирә торган. Ни өчен? Чөнки алар Аллаһ субхану ва тәгалә Ни яратучылар. Ни өчен? Чөнки Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә аларны ярата. Алар Аллаһ Тәгаләнең мәхәббәтенә ирешкәннәр. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең мәхәббәтенә без ирешәбез икән, хөрмәтле җәмәгать. Аллаһ Субхана ва Тәгалә дә безнең догаларыбызны кабул итәчәк. Без аңа ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән вакытта ул безгә булышачак. Һәм Безгә каршы килүчеләрнең мәкерләрен Раббыбыз Алла Субхану ва Тәгалә үзләренә каршы әйләндерәчәк. Һәм Алла Субхану ва Тәгалә үзләрен аларны һәлак итәчәк. Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең гаскәр, Аллаһ Тәгалә үзе үк аларга каршы гаскәрен җибәрәчәк. Монда һичничек, бернинди шик һәм шөбһә юк. Шуңа күрә Рабб Аллаһ Субхана ва Тәгалә барчаларыбызга да аның сөекле кулларыннан булырга насыйп итсен. Аның фарызлары белән, аның фарызларын үтәргә, фарызлар белән бер рәттән әле нәфил гыйбадәтләр дә башкаручылардан кылсын. Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә безнең догаларыбызны кире какмасын.

Ә инде кемдә кем саран була икән? Һәм тәкәбберләнеп, әйе, Алла субхана ва тәгалә миңа кирәкми дип уйлый икән, һәм кыямәт көнен ялганга тота икән, без аңа начарлык кылуны җиңеләйтер безгә. Шуңа күрә кеше куркырга тиеш. Әгәр дә аңа гөнаһлы гамәлләр эшләү җиңел икән, һәм гөнаһлы гамәлләр кылырга гел җай табылып тора икән, ул куркырга тиеш. Чөнки Алла субхану ва тәала аны ерагайтырга мөмкин үзенең рәхмәтеннән. Әгәр дә кеше Алла тәаләнең савабына ирешә торган гамәлләргә якыная икән, ягъни Алла тәала үзе үк җай биреп тора икән аңа изгелекләр кылырга. Димәк, ул әле тагы да тырышып изгелекләр эшләсен. Фарызларын калдырмыйча. Фарызлар өстенә нәфил намазлары башка һәм башка изгелекләр кылсын. Әйдә догаларыбыз нигә кабул булмый дигән вакытта

Чөнки сез Коръәни Кәримне укыйсыз, ләкин Коръән буенча яшәмисез. Чөнки сез җәһәннәмнең нәрсә икәнен беләсез, ләкин җәһәннәмнән курыкмыйсыз. Чөнки сез җәннәтнең нәрсә икәнен беләсез, ләкин җәннәткә өмет итмисез. Чөнки сез Аллаһ Субхану ва Тәгалә тыйган нәрсәләрне беләсез, ләкин Аллаһ Тәгалә тыйган нәрсәләрдән тыелмыйсыз. Чөнки сез Аллаһ Субхану ва Тәгалә фарызларын беләсез, ләкин ул фарыз кылган нәрсәләрне үтәмисез. Чөнки сез кешеләрнең гаепләрен эзлисез, ә үзегездә булган гаепне күрмисез. Менә шуның сәбәпле сезнең догаларыгызны Алла Тәгалә кабул итми, җавап бирми. Шуңа күрә инде хөрмәтле җәмәгать бигрәк тә олуг һәм хикмәтле сүзләр Инде Аллаһ субхана ва тәгалә безнең кылган догаларыбызны кабул итү кабул итсен иншаллаһ. Яни догаларыбыз ишетелмәслек булмаслык булмасын. Инде Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә кылган изгелекләребезне кабул итсен. Авырлыкта, хәзрәттә булучы мөмин мусламаннарга Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә менә шу авырлыклардан, хәсрәтләрдән котылырга насыйп ва муяссар кылсын. Һәм шушы Рамазан аенда күбрәк догалар кылыйк, хөрмәтле җәмәгать. Үзебез өчен, туганнарыбыз өчен, әйе. Авырлыкта, кайгыда булган кардәшләребез өчен, бөтен мөселманнар өчен Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, догалар кылыйк. Аллаһ Субхана ва Тәгалә ярдәм бирүче, ярдәм итүче. Һәм шушы айларда кылынган догаларыбыз ның кабул булуын, ин ша Аллаһ, бик көчле, әни, кабул булуга өметебез бик зур, чөнки бу Рамазан ае. Рамазан аенда мөэмин мөселманнар, барыбер башка айларга караганда да, Аллаһ Тәгаләгә якынрак булалар. Барыбер алар Аллаһ Тәгаләнең фарызларын ныграк үтәргә тырышалар. Барыбер алар, әйе, шушы Рамазан ае булганга күрә, әйе, гөнаһлардан ерак булалар. Шуңа күрә шушы айда кылынган догаларыбызны Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә иншааллаһ кабул итәчәк. Шуңа күрә һәр вакыт догада булыйк. Үзебез өчен дә, кардәшләребез өчен дә, барча мөэмин мөселманнар өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп догаларда булыйк.